Cawawa me Aboka Lam Koma dok waneno matut ngo ma tye ka timme i Uganda eni, wamito cakone i tung kumalo me Uganda ka ma gubedo tela ki kwara cwali gubedo ki meeting i kit gum pat wi pwona ni co waco ni ngwere ngwere nongo koko koko mo bedo i kin rwodi ma pat pat ma gubedo ka cimo wang lawi rwodi i lok ma owinye madit lok me cato ngo-mi. I yo nge Rwot David onen acana, ocwalo waraga ni kacokkene omyero obed tye i ceng abicel i ki kal acoli. Ma jo mukene gucito, jo ma gicwako en gucito gubedo i kacokke eno-ni, ma gin guye ni en ocar gire i ngom ma tye i plot namba abic ma cok ki Bank of Uganda-ni. Ento tye rwodi mukene ma pe gicwako Rwot David onen acana, gin gubedo bene ki mitinggi i Kitgum. Claude Omona bene ki Kero Timo ripot eni kong wanen kong ka wadugi.
I kin miti mapol ma tye malo ene tye ni wan omyero wabuti wanen lwak me Acholi ma wanaka yang lwak me Acholi tye ki koko. Koko ni eni ni gikok ni tela i i Acholi tye peko. Lwak me Acholi neno rwodi Rwodiwa dong mono tye kwene? Lobowa dong to oko en. Man obedo koko pa lwak ka in iwinyo, Bunga kitongo, ngom kicato, to tye, cudan neko dano, ojong neko dano, eni ni peko ma lutwa tye iye. So, bino wa kacel eni wamito ni wanong yo ma dong wan oneno oko ni kare dong oromo ma lutwa be dong okoko oromo. Kare dong oromo ma myero wawot wot wadok i kom koko pa lutwa ma en aye ineno jo-ni gitye iye ni eni, eni ni eni ni eni ni, rwodi ni eni, man jo ma gineno lwak me Acholi. Dong wan pe obicatte ni walok calo watye i advertisement mo of any sort. Wan obino ka tic ma wamito ni lwak obed ki gen i kom rwodini egi ni, Wan obino ka tic, wabino ka tic i kom kokowu, wabino ka neno pig wang wun lwak me Acholi, i cere mapat pat, i agago, i pader, i lamwor, i kitgum, i gulu, i nwoya, i omoro, wabino ka neno koko pa Acholi ma gukok pi lwak mwaka ni eni-ni. Wek wacak telo lwak me Acholi, wacak miyo yo ma atir ki lutela mukene me Acholi wek wabedo dul pa dano ma bedo ki yomcwiny, dul pa dano ma gidongo, dul pa dano ma jami ma myero timme i kwogi pe cawa weng, jami me can, jami me kiniga, cwer cwiny. Eni ni aye wan pe omito, wan omito ni Acholi ocak neno deyo manyen ma a ki i kom tela ma waketo gen i kom Rwot Santos a pire me atyak ki komiti ma mege-ni.
me yubo report enni pat ineno lok pa uh, group pa rwodi ma pe gitye ka cwako Rwot David onen acana iwinyo tamgi amito ka, ka gam kong tammi i kom lok gi egini
Emma na romo lok madwong ento bene adek lok. Me acel, atye ki lapeny ni i kit gum kibedo ki kacokke, i gulu kibedo ki kacokke, ki gum arac kany wanongo dwan tungcel keken, tungcel tung i gang ker Kal Kwaro Madit ka ma kacokke bedo iye-ni pe wanongo dwan mua ki kunu. Dong kicel i cel kiwacci onongo myero wanong stories side aryo weng. Kome dong ka wanongo side pa joni cani keken, agenda ma gen gitye wace ni romo bedo ni tiyo kakare. Ento ka dong wawinyo ki bot Rwot Acana ki jo ma en cwako ni agenda gi tye ni ngo. Pyem, kombeddi gin ma pire tek tye ni kimito ni kilok lawil odi. Fraction dong tye. Fraction eni obuturo wa, fraction obukelo apoka apoka, fraction obupoko kaka. Lawor gin ma an amwinyo ma pe oyomo iya, en eme imwinyo ni ee kono jo me area kuma eni aye dong gucito ka ma kuma eni, area ma kuma eni gudwogo ka ma kuma eni. Eno dong apoka apoka. Gin ma pire tek ma a ki bot an calo latin ma angeyo bene ni dwana tye ni, aye ni ludito ma megwa ni at any given time. Gin ma pire tek ma Acholi mito pi woo pa camp mene ma tye ka woo ki tye ka waco ngo? Pi ni kono camp pa Acana tye ka lok matek kono ni camp moni ma ocito Kitgum tye ka lok matek? Acholi pe mito gin enoni. Acholi mito lutelone gi weng gubin karacel. Gubed karacel, gumi tamgi, guye gin calo gin. Lutela pe gicito ka mware ka nyutu ngo ma gitye ka planning. Tekwaro pe ki loko i dikal. Tekwaro ki loko i ot. Nyom pe ki nyomo i dikal Emma. Ki nyomo i ot, jo ma donyo i ot bene gitye. That is what I know. So kombeddi lweny ma tye i tekwaro eni ma tye o aryo side aryo weng-ngi, in fact to a bigger extent, camps aryo weng-ngi omyero gubed o kong ka kengi. Gutyek lokgi o guresolve i ngo weng weng weng. Gucim wanggi macalo Gucim wanggi ludiro. kono gubalwanye kun O kono gulweny ka gugone. dong Meno megi lok o. caro mo keken ma obitimme ka ma gitye iye wan pe wamito ngene. Ne. Gin ma wan wamito ngene calo Acholi aye ni wan calo oker kwaro, tamwa tye kuman, kuman, kuman, wa ecako tic kuman, kuman, kuman. Ento pe ngat acel acel lipe ocelo lawote, ngate moni lipe ocelo lawote. Lok ma gitye lokke-ni weng ma pe gitye bino kakaracelli Ki bota calo an, eni weng caro. Ki bota, I own my statement, eni caro ma tye ka nyutte ma a ki bot lutela ma megwa mitte kwaro. Pien ngat acel acel te lokke ni an atye, an atye, an atye. Ento calo lutino matino watye wacci, wudok i ot, wuci lok ki kunnu. Ka wutyeko lwenywu, wutyeko lokwu, katu woko, wubino wacci wa ngo ma tye. Wan Acholi, wan lutino matino, wamito kuc, Wamito tic karacel, wamito tic pi kaka, wamito tic pi lwak. Lweny obipoko wa o. Exactly. Eyo mwenyi manok anok mwenyi east acholi, west acholi, kono acholi ma kining, acholi pe ti east, acholi pe ti west. Wan wati acholi. Aneno ngaro mo endo posting i gine pa munu ma kilwongo ni uh, Facebook ma ti waci nene con no rwot awic aye loyo kono east acholi, rwot odida aye loyo kono kono west uh, pa pa wiya pe po ento one of the two.